Merħba għal din il-ħmistax-il video lezzjoni fis-sensiela. F'din il-video lezzjoni se nitkellmu dwar il-kummenti li tista' żżid ma' dokument. Dawn il-kummenti jkunu separati mid-dokument bħal marki ta' track changes. Int jew il-klijent tiegħek tistgħu żżiduhom, taħbuhom u tħassruhom mid-dokument mingħajr ma teffettwaw it-test proprju tad-dokument. Se nuża bħala eżempju d-dokument li għamilna t-track changes fuqu fil-video lezzjonijiet ta' qabel. Kif qed naraw hawnhekk għad għandna xi żbalji li rridu nikkoreġu. Dawn fil-fatt huma żbalji ta' ortografija antika biex ngħidu hekk. Awtur jista' ma jkunx konxju tat-tibdiliet li saru dan l-aħħar u għalhekk wieħed iħoss li għandu jispjega dawn il-korrezzjonijiet. Ġeneralment, nuża din is-sitwazzjoni bħala skuża biex nuri kif tista' tpoġġi kumment f'dokument, imma naturalment kumment tista' toħolqu għal ħafna raġunijiet oħra. Nibdew billi nixegħlu t-track changes ħalli nuru l-bidla billi mmorru fuq il-tabella tar-review u nixegħlu t-track changes minn hawn, nikklikkjaw il-buttuna tat-track changes. Issa, inbiddlu eh, l-ewwel żball Mela, issa irrid nispjega għalfejn għamilt din il-korrezzjoni. Nażel il-partiċella bl-artiklu. Din hija importanti għax il-kumment li rrid noħloq irrid norbtu magħha. Mill-istess żigarella tar-review, nikklikkja l-buttuna l-kbira New Comment. Kif qed naraw issa tfaċċat kaxxa fuq il-lemin ikkulurita. Din għandha l-inizjali tiegħi jew ta' min il-kompjuter li qed naħdem fuqu huwa rreġistrat taħtu u għandi wkoll il-cursor qed iteptep. Hawnhekk nista' nittajpja l-kumment tiegħi. u il-kumment huwa lest. Ħalli nagħmlu kumment ieħor. Għandi l-iżball ortografiku tal-kelma skont hawn isfel. Mela, nikkoreġiha. Nerġa' nagħżilha u nerġa' nikklikkja New Comment. Reġgħet deritli kaxxa ġdida, din id-darba bl-inizjali tiegħi u n-numru tnejn biex juri li dan huwa t-tieni kumment tiegħi f'dan id-dokument. Nittajpja l-kumment tiegħi. Mela, dawk huma l-kummenti li jien irrid nagħmel f'dan id-dokument. Jekk inħarsu lejn il-grupp ta' għażliet li għandi għall-comments, nara li għandi previous u next li, bħal fil-każ tat-track changes, se jeħduni 'l quddiem jew lura minn kumment għal ieħor li jkun imiss fid-dokument. Bħal f'dan il-każ kif qed naraw issa. Nista' jekk irrid inħassar kumment partikolari billi nikklikkja fuq il-buttuna Delete. Hawnhekk nista' nara għażliet oħrajn. Nista' inħassar il-kumment partikolari li qiegħed fuqu bħalissa jew inkella nista' inħassar il-kummenti tad-dokument kollu. Jekk irrid nista' wkoll inħassar kumment partikolari billi mmur fuqu, nikklikkja bil-buttuna tal-lemin tal-mouse u nagħżel Delete Comment minn hawnhekk. Nista' wkoll naħbi l-kummenti fid-dokument. Dan ifisser li huma jkunu għadhom hemm, imma sempliċement ma jidhrux. Dan nista' nagħmlu billi mmur fuq il-buttuna Show Markup u minn hawnhekk nitfi l-għażla tal-Comments. Kif qed naraw issa l-kummenti sparixxew u nista' nerġa' nġibhom lura. Nista' anki nbiddel il-kulur tal-kaxxa tal-kummenti. Dan nagħmlu billi mmur fuq il-buttuna l-kbira Track Changes u nagħżel minn hemmhekk iċ-Change Tracking Options. Minn hawn immur fil-parti tas-sezzjoni Markup fejn għandi l-comments. Ġeneralment l-għażla tkun awtomatikament by author ħalli jekk individwi differenti jagħmlu l-kummenti tagħhom Dawn jidhru b'kulur differenti. Jien jekk irrid nista' xorta nbiddel il-kulur minn hawn, inniżżel il-lista u nagħżel xi kulur milli għandi. U nikklikkja OK. Kif qed naraw issa il-kummenti bidlu l-kulur. Mela, b'din il-video lezzjoni ikkonkludejna dak kollu li għandna nkunu nafu dwar track changes u comments. Il-video lezzjoni li jmiss se tibda tiddiskuti funzjoni oħra tal-Word, il-macros.